Arly, arça baýramçylygyna ejeňlerem gelmel-ä biz ilki bilen. Hä?
Gyýw, näme görmeýän ýalak bolup gelýäň?
Amalgül, Hä? bu täzeden bir hili men gözüm kütelşýär, näme bir gü- neme etýär-aý? O nähili?
Topbulaşýar-a gözüm.
Bir hili ýöreýşiňem üýtgedi diýdim-le. Ýo, ýöreýşim däl, görşüm diýýän.
Sen şu meň gulagymdaky halkany görýäňmi? Hawa, görýän.
Meni görýäňmi?
Hawa, görýän.
Şul oglany görýäňmi, Myrady? Görýän.
Görýäňmi?
Aňyrky Suraýy görýäňmi? Görýän.
Gülşady görýäňmi?
Hawa, görýän.
Aşyram görýäňmi? Görýän.
Aňyrsyndaky haýaty görýäňmi? Hawa, görýän.
Oň aňyrsyndakyny bizem göremizok bolmanda.
Waý. Onda men ýaman gowy görýän ekenim-ä.
Kimi?
Haçanaý?
Ýa sen kimi gowy görýäň? Şu wagtmy?
Hawa. Sen o görýän hawa. Şeý diýdi Anna ýör. Kakasy.
Men seni ahyr aşhanadan tapdym.
Inhada. Gaharlansaň özüňem gaharlanýaň diýýäň. Ow neneň gaharlanmajak. Näme üçin men diňe aşhanadan gözleýäňaý. Näme üçin diňe aşhanadan gözleýäň. Sms-i näme muzeýden gözläýinmi?
Hä, onuň hem a dogry.
Bekgi. Hä?
Meni gowy görýäňmi? Gowy görýän, gowy görmänmi-aý? Onda meň täze ýylyma näme sowgat etjek? Näme sowgat et diýseň etjek, aýdaýberiň. Şeýlemi? Aýt.
Näme alyp ber diýsem alyp berjekmi? Aýdan zadyňy alyp berjek.
Onda bar-a dikgi.
Hä? Maňa atyr alyp beräý. Bolly bolly.
Atyr bam? Hawa. Bolly bolly.
Nähili isli synaly? Nähili diýsem kem.
Neme?
Hä? Armydy isli, ülji isli, gawun isli, zamçy isli, ondan garaly isli, ondan käşir isli. Gülşat, dur.
Sen atyr alyp üstüňe sepinjek bolýaňmy ýa olardan kompot ýapynjak bolýaňmy?
Şu bar-a, Ba, bar. sen samsykdygyňy bilen bolsam, Hawa. saňa durmuşa çykmazdym. Ýalan sözlemesene bilýädiňlaý.
Eziziim. He. Gülüm mähribanym. He he.
Jana janym. Waý he diýip durna. Ýüregim.
Haý kelesaň ýenede meň adymy ýadyňdan çykardyňmy. Bolýala eziziim. Men seň üçin wara. Dagy ýumýaryn. Waýeý, goýsana, howlymyzyň daşyndaky daşy aýyryp bileňok dagy diýen bolup. Bolýa-ha, bolýa.
Men seň üçin, seň üçin şu ýeriň aňry başyna giderin. Şeýlemi?
Hawa. Bar onda dükana git-de, çörek alyp gel. Men saňa dükana diýmedim-ä, ýeriňe ot et.

Ana jowar edip otyrsa gerek dä pil. Ýo men iliň öýüne pil beremok goňşy. Ýöne näme jowar edýän bolsaň şo jowar oglanlaňy getir ine mellek biziň mellegimize näçe depesi gelse depibersin. Men çaý hem bereýin suw hem bereýin. Hä? Hawa. Men iliň öýüne pil beremok goňşy. Äý bolýa goňşy bolýa. Hawa bolýa sag otur.
Ýör keýwan ýör. Gidip tüýs köke ýer ýör. Aý kakasy.
Şu täze ýylda şeýle bir gowy ýaşarys, şeýle bir gowy ýaşarys, şeýle bir gowy ýaşarys. Ynha, ejemjan täze ýyldan öýe göçüpjik geler. Hä. Näme? Şeýder ýaly näme bar? Şeýdip gohlar ýaly näme bar? Şeýdip gohlar ýaly näme bar? Wiý, kakasy, kakasy.
Alýo. Alýo.

Haçan görüşip bolýar?
Tapawudy ýok.
Ýok, nirde görüşip bolýar? Tapawudy ýok.
Boldy, gürleşdik onda. Bolýar.
Sagalmaleýim. Waleýkim essalam, gowmy? Gowy, gowam. Neme, ulagyň barmy aýtsyn? Bar, bar, bar. Neme, haýyş baraý.
Näme haýyş? Gelnejeň ata toýuna git ejelerine. Hä? Şu gün gelýär.
Hawa. Gaýrat et, öňden çykyp bir garşylasana.

Duşga ilkinji gezek çykyp görşüm dägäý tolgun aýşymy galdyrap sandyrap durna agaz ejem dägäý meni durmuşa çykarjak diýip ýaňyr otuz dokuz ýaşadymla gyz näme üçin razy boldum diýsene gyz boýa uzyn buýra buýra saçly özem gelşikli oglan diýdi welin derewjik razy bolaýdym dägäý gelenokla gyz.
Salam. Salam. Näme? Waý! Näme Aý oglan hany? Kim?
Kim kim? Maňa ejem aýtda. Hawa. Boýa uzyn diýdi. Ýaly. Buýra borylysy, buýra buýra saçly diýdi. Saçyňyzam ýok.

Aýtýada hemme zatlar ejem maňa.
Neme diýdi? Aýtmaga-da utanýanyn-a. Onda-da aýdyp goýbereýinmi? Menem diňlemäni utanyp durun.
Neme diýdiler? Saňa yr diýibileňok diýdiler, şo çynmy?
Ýalan-ow. Näme ýalan?
Ýaňky aýdýanyň. Haýsy aýtýanym?
diýip bilmeýä diýýäniň.
Menem-ä saňa yr diýdirerin. Aý, oglan, Hawa. näme bilen meşgullanýaň?
Ekin ekýän. Waý, gowudygyny. Ekiniňizde näme ekýäňiz? Aý, bugdaý, Onsoň? şaly, Onsoň?
mekgejöwen.
Onsoň? Aý, mekgejöwen, Onsoň?
bugdaý,

Çyryk.
Boldy, boldy. Ýadyma düşdi. Aýtjak bolup durdukmy?
Hawa, diliň ucunda özüň aýtdyň-aý. Düşündim. Nemele aý oglan, men bar-a, nesibäm çekip saňa durmuşa çykaýsam bar-a. Aý oglan, näme bokurdaňyzda bir zat galdymy, kyk-kyk-kyk etýäňiz weli? Ýok, men gürkýin.
Hä. Siziňkem hiç neneň däl. Hawa-da.
Birden diýýän Nesibäm çekip saňa durmuşa çykaýsam. Şu ähli gelinleň atynýan zady bar-a, näme şoň ady? Gyzyl şeýle nagyşly. Atynja.
Ýok, atynja hawa, ýöne şoň ady. Nagyşly atynja. Hawa, şoň ady näme?
Atynja. Ady, ady. Ýaglyk.
Ýok, ýaglyk.
Atynja. Öň-ä ýaglyk. Kadan gelýär-a, kadan. Kadan. Näme aýol?

Hö? Yzyny aýdaýdaý, oglan! Wah, diliň ujuna-laý! Ir! Dek.
Aý, oglan! Hö? Sen şo ir harpy aýtmasaň, men ony gaýdýan! Duý! Nämeni duýaýyn? Söýgimi duý, ezizim!
Waý-haý, oglan duýdur-da!
Öýdek. Hö?
Dek deý.

Ejem kakam ol diýdirilmedi görüň söýgi güýjüni ördek. Ördek. Ýöri ýüzüm traktorly parka gideli.